Paul van Dyk, dy't we benammen kinne as berneboekeskriuwer, hat no syn alderearste dichtbondel útbrocht by de Afûk. De titel Famke fan snie referearret nei harren ferstoarne famke. Mar ferwachtsje net foar dat it in superfertritlike bondel of in superteare bondel is. Mar it is sa dat dus Paul van Dyk eins syn stim fûn hat om dus dit tragyske útdrukke te kinnen yn wurden. En dy wurden dy leverje moaie poëzije op en poëzije dat ek echt wat te sizzen hat. En om jim alderearst dêr wer in foarbyld foar te jaan woe ik it iepeningsgedicht Genôch is genôch oan jim foarlêze. Ik nim myn tiid, in waaksen bosk leit op myn lippen. De wyn fertraget myn stap, nee, ûnderbrek my net. Dit is myn deastil paad en ik draach yn my alles wat brutsen is. Myn hannen tille dy noch altyd. Ik bin ûnderweis en mei it geduld fan âlde beammen langje ik nei it ûntweitsjen fan wurden. Dit is it jier dat ik wer prate sil en as ik praat, wachtsje dan en ûnderbrek my net.

It is dêrmei dus ek wat in fingerferwizing fansels nei it stille fertriet wat Paul van Dyk yn him draacht en wat wy dan hearre kinne oan 'e hân fan de bondel. En in hiel soad beammen dy kinnen fansels dan ta in bosk wurde en in bosk kin ek beskûl jaan fansels. En oan 'e oare kant, yn hokker mearke sit net in bosk? Want ek de poëzij fan Paul van Dyk kin soms útentroch wat mearke-eftich wêze. En dêr woe ik ek noch even in foarbyld fan foardrage en dat is it gedicht Utbrekken. In man strykt oer rimpelleaze wangen, neakene boeken lizze yn keurige steapels op 'e flier. Pleagerich dûnset it stof foar syn eagen. As er se ien foar ien oppoetst hat, komt der in oanboazjend lûd út 'e boeken wei. Hy is in man fan inket, mar de stim tinkt er net op. Kom thús! Dan pakt in hân him beet. Hy docht in stap en ferdwynt yn 'e stille boekekast. Is dit Elysium? Underoan de slingertrep klampe minsken mei papieren wjukken him oan. Wurde wy net allegear ferhalen? freegje se en rinne prakkesearjend fierder. Oaren ferbliidzje him mei foardrachten, ûndogge him fan syn stofomslach en kroanje him ta kening. Do bist wer der, seit in stim yn 'e fjirte. Hy skrikt, fuortdaliks belûkt de loft, út alle hoeken fan it hôf klinkt gerommel, besingele wurdt hy en immen ropt, Klimaks! Daverjend rûgelje tûzenen boeken nei ûnderen. Fluch dûkt er in fiver yn, tusken it wurdekroas driuwt in kaai en mei kletstrochwiete klean spielt er út de boekekast wei, de wenkeamer yn, hy jout har in knikje. Moai datst der wer bist, seit syn frou en skinkt him in bakje kofje yn. Ja, sa't it gedicht oantoant kin Van Dijk somstiden frij ferheljend wêze, wat oan 'e iene kant hiele begryplike poëzij opleverje kin, mar oan 'e oare kant hie nei myn betinken ek wol in bytsje mear mystearje der útentroch yn kinnen, sadat de ferzen dan soms wat spannender wurde koenen. Mar, wês gerêst, Paul van Dijk is seker ta mystyk yn steat en om dêr even in pear foarbylden fan te neamen, woe ik even nei de skifttitels ta. Dy't wat nou ja, wat soarte fan koadenammen hawwe. De earste skift is dan DM. Nou ja, ferwiist dat dan nei de lingtemaat of ferwiist it no wer ergens oars nei? En as it dan al nei de lingtemaat ferwiist, dan, nou ja, wêrom dan? Eh, de twadde is eh, G-sân. Nou ja, ferwiist dat dan nei dy eh, ekonomyske top of miskien wer ergens oars nei. En de lêste, en dan moat ik echt even spike, is CMAJ-sân. En dat ha ik even googelje moatten en dat blykt in akkoart te wêzen wat der fan tsjûget dat dus Paul van Dijk ek muzikant is en leafhawwer fan muzyk, wat ek wol weromkomt yn guon ferzen. Nou ja, mei sa'n bondel kin it fansels net oars dat der in hiele persoanlike touch yn sit en dat it útentroch dus ek wol ris wat partikulier wurdt, mar dat mei seker hinnebruie. Want it is de tematyk, mar ek de ferskillende eleminten dy't dan weromkomme, dat it in hele moaie bondel, mar ek in hele gearhingjende bondel wurden is. En om noch even ien sa'n weromkearend elemint dêrop werom te kommen, dat binne de beammen dy't ik al neamd ha. Ik woe noch even in priuwke dêrfan jaan en dat gedicht hjit fan Beammebern, is in hiel typysk gedicht fan dizze bondel fyn ik en ek in hiel moai gedicht. Mar ek hjir sjochst dus dat echt dan Paul van Dijk wol boppe dat partikuliere dan útstiicht. Dus dit is it gedicht Beammebern. Ik stean stil by de seam fan de bosk, no komt it derop oan, myn kostúms binne ien foar ien fuortwaaid, ik stean mei in neakene bast yn in bad fan ferknûkele blêden, in rook fan grûn en farwol. Tûken piipje as knieren, ik doch in stap op it iepen terrein fan de greide, sûnder de smûke sfear fan de bosk bin ik ek in taaien ien. Eksters moanje my en gean net troch. Dêr binne gjin paden, krasse se. Dochs mien ik hjir tichterby te kommen. Wy beammen en ús einleas groeien, want ús sear docht sil bloeie op 'e siel in blom. It is moai dat Paul van Dijk no syn dichtersier oanboarre hat, ek al is de tragyk dy't der efter leit fansels it net wurdich. Mar ik bin wol hiel benijd hokker rjochting oft syn dichterskip no opgean sil en it mei ek dúdlik wêze dat ik dêr hiel benijd nei bin. Dus dit wie Famke Farsnie fan Paul van Dyk.